אין די צווישן יום טוב'דיגע טעג, איך האף אז איר האט געפראוועט א פיינעם ראש השנה און יום כיפור, און איצט יא קוקן מיר ארויס אויף א שענעם פיינעם סוכות און שמחת תורה. מיר האבן פאר אייך א רייכן פראגראם, מיר הייבן אן מיט דעם המשך פון דעם סוף פון אונזער לענגערן אינטערוויו פון מיט צוויי וואכן צוריק מיט דעם ישראל'דיגן אנפירער פון דער ישראל'דיגער ראדיא פראגראם אברעמי זאקס, און עס ווערט עקספערט אנגעפירט פון מיין שותף ביי די ראדיא שלום בענפעלד, און מיר האבן אוודאי אלע שענע פיינע נייע באגריסונגען און אפאר אלטע פון אונזער אונטערשטיצער, באטייליגטע אין אונזער פראגראם דאס אידישע קול און גוטע פריינט. מיר ווילן באדאנקען ספעציעל אונזערע אונטערשטיצער פאר דעם פראגראם, מיר האבן א לאנגע ריי, די אמעריקען אסאסיעשאן אוו דזשואיש האלאקאוסט סורווייווערס אוו גרעיטער באסטאן,

אונז אלע צוהערער פון דעם פראגראם דאס אידישע קול, א שנת חיים ושלום, א שנת גאולה, און א כסלו וחסימה טובה. מיר האבן ביי אונז אין געשעפט אלע אידישע ארטיקלען, טליתים, ספרים, טעקסט בוקס פון אלע סארטן, העברעאיש, ענגליש, אויכעט אין אידיש. אויך האבן מיר קאסעטס, סי די'ס, און ווידיאוס. קומט אריין און פארברענגט אין א היימישע אטמאספער, רופט אדער קומט אריין פאר לוחות אדער קאלענדערס פונעם נייעם יאר, אות אלע שנת חיים ושלום שנת גאולה צום גאנצן כלל ישראל, איזרעאל בוקשאפ, פארטען, הארווי סטריט, ברוקליין, מעסעטשוסעטס,

און מען איז זייער צופרידן ווייל פארוואס די מענטשן קומען און זיי שטיצן זיי קויפן זענען צופרידן און מען פארהאט פאר לאנגע יארן שפרינגען פאר לאנגע יארן אזוי מען איז שוין דא פֿינף און פֿערציק יאר אין די פלאץ מען האפט צו זיין נאך א הונדערט יאר דא מיינע קינדער ארבעטן היינט די אייניקלעך ארבעטן דא א ס ה איך האף ס'וועט אנגיין פאר לאנגע צייט. און האט א גוט יאר און א געזונט יאר פאר אלעמען עניבאדי אויך די אידישע סטעישן.
קומט דער איד אהיים פון שול און הויבט אן צו זינדיגן. און מער געלערנטע ווי פשוט'ע מענטשן. דאס איז ס'איז אלץ פארקערט, די פשוט'ע מענטשן קענען נישט קיין אידיש, און די געלערנטע קענען זייער גוט אידיש, אה, זייער גוט, קענען אידיש, און איך האב געלערנט אין א אין א חדר אין כפר חבד וואס איז געווען ממש א איניציאטיוו, לאמיר באנייען, די קינדער רעדן נישט גענוג אידיש, מען מוז עפעס אביסל, האט מען געמאכט א חדר, וואס די וואס די לערערס, די מלמדים פלעגן מיר רופן, זיי האבן געקענט, געווען פאר זיי אסאך גרינגער רעדן אויף עברית, די קינדער דארפן דיך נישט זארגן, צווישן זיך האבן מיר גערעדט עברית, אבער אין כיתה, אין קלאס, איז געווען, מען האט גערעדט אויף אידיש, מען האט נישט געלערנט אידיש ווי א שפראך, נאר מען האט געלערנט נאר לימודי קודש, און דאס אויף אידיש. איז דאס האט מיר געגעבן א געוויסע, און דער עלטערע דור רעדט אידיש, איך האב געהאט א באבע זיידע וואס פלעגן רעדן מיט אונז נאר אויף אידיש, מיר פלעגן, און מיר האבן זיך, און איך האב פון שטענדיג ליב געהאט פארברענגען אין שול, א פארברענגען אין שול ובית חבד, פארברענגען איז א חשוב'ע זאך, מען זיצט, מען זאגט לחיים און מען רעדט דברי תורה, יסורות, אביסל תשובה, אביסל זיך נעמען צו העכערע עניינים, צו לערנען, צו דאווענען, איז דאס א חשוב'ע זאך, און אין א פארברענגען למשל, איז אין שול וואס איך, אין די שול וואס איך בין געווען האט מען געווען א פידש, אדער למשל אין ישיבות אין אמעריקע, געבן א שיעור אויף ענגליש איז א פראסטע זאך, דאס הייסט דער מגיד שיעור רעדט אין גאס ענגליש, א חרדישע ענגליש, ער רעדט ענגליש. די בחורים רעדן צווישן זיך ענגליש, אבער ווען מען קומט אין שיעור, אה, ס'איז א פראסטע זאך, רעדט מען אויף אפי'. און דאס איז אויכעט דער זעלבער מצב אין געוויסע ערטער פון דעם ליטווישן עולם, איך מיין ביי די ליטווישע איז דאס שוין, ווערט עס אלץ מער און מער אוועק, ווייל דער אידעאל פון אידיש איז ביי זיי נאך שוואכער, אבער דאך די עלטערע דורות ובעיקר אין אמעריקע, דאס איז נאך א זאך וואס מ'דארף צוגעבן, דער קאנקורענץ מיט עברית איז א שווערערע, ווייל עברית איז פארט לשון קודש, עברית יעדער איינער קען פון דאוונען, פון לערנען, און זאגן אויף דעם אז ס'איז א גוי'אישע זאך איז שווער צו זאגן, מ'דארף זיין א גרויסער קנאי, א גרויסער אנטי ציוניסט צוליב דעם. ענגליש ווי קומט רעדן אויף ענגליש צווישן אידן אז מען קען רעדן אידיש דאס הייסט אין א איז בדרך כלל אין כינוסים פון חבד אין אמעריקע מער פארהאן איין דרשה אויף ענגליש צוליב די וואס קענען נישט עפעס אזוי יא דער עיקר מען רעדט נאך אלץ און נאכאמאל ווי איך האב געזאגט איך האב דאס אויכעט נישט דערמאנט דעם לויערטשער רעבן האט מען פילמירט די לעצטע צוואנציג יאר ממש יעדע פארברענגען און מען האט רעקארדירט נאך פריער יעדע פארברענגען וואס איז געווען אינדערוואכן איז דאס אויכעט, מען וויל עס פארשטיין און ס'איז א אידעאל. און נאכאמאל אין ארץ ישראל איז דאס מער די מאנסבילן ווי די פרויען קען זאגן, און די עלטערע די עלטערע דורות, אבער ס'ווערט אלץ שוואכער, איך מוז זאגן אז ס'ווערט שוואכער, איך בין נישט זיכער אז ס'וועט אינגאנצן אויסגיין, איך מיין אז ס'וועט בלייבן ווי א הייליגע שפראך וואס וואס מען קענט זיך, און און ס'וועט האבן א געוויסע ראלע, ווי א געוויסע לאטיין אזא, וואס מען דארף קענען, אבער, אבער, און ס'פארן געדרוקטע ספרים, דאס איז א אינטערעסאנטע זאך, יא. נו, מיר ווייסן פון די טעלעוויזיע פראגראמען, למשל פון שטיסל, אז דאס איז נישט דאס איז נישט חסידים דאס איז אבער חרדים איז דאס איז גאר אן אנדערע זאך דאס איז גאר אן אנדערע זאך יא דאס איז גאר אן אנדערע זאך ביי די סאטמארע חסידים און ביי זייער אסאך חסידים אין בארא פארק אין וויליאמסבורג אין מאנרא אין ניו סקווער אין קרית יואל עכט אין ארץ ישראל אין געוויסע ערטער חסידים סאטמארע חסידים וויזשניץ בעלז אידיש לעבט און מ'קען זאגן בלימט אין א געוויסן זין, און ס'קומען פון אמעריקע בחרים האב שיכער געקענט אז זענען געווארן פריי וואס קענען נישט קיין נארמאלע ענגליש בכלל און רעדן ענגליש מיט א שווערן אידישן אקצענט, דאס איז פאראן אזעלכע טויזענטע און צענדליגע טויזענטע וואס טראכטן אויף אידיש און חלומ'ן אויף אידיש, און רעדן אויף אידיש אלס די געווענליכסטע זאך, זייער אידיש האט זיך געביטן, און מ'פארשט עס, דאס איז אביסל, די וואס רעדן אממערסטן אידיש ביי זיי דאס מער געביטן, פארשטייט זיך, ווייל זיי ניצן דאס, און אונזערע קולטורעלע אידיש בייט זיך נישט, ווייל ס'איז נישט קיין טאג טעגליכע שפראך, איבער זיי האט זיך שטארק געביטן, אבער איך מיין ס'איז נאך, ס'בלימט און ס'האט א, איך מיין אז ס'האט א זיבעטע חן, און דאס וועט אויפלעבן. דער ענין איז אז ס'האט צו טון מיט אידעאלאגיע, אפשר אידיש האט פון פריער אויכעט געהאט צו טון מיט אידעאלאגיע אין פארשידענע צייטן, פון נישט זיין מיטן ארומיגן עולם, איך מיין אויב מען וועט, און כל זמן די חרדים וועלן האלטן די שיטה אז מען דארף זיין ווייטער פון אנדערע, וועט דאס ווייטער גיין. דאס איז אן אנדערע זאך, דאס איז נישט דער זעלבע פענאמען. נאר דער אקצענט איז אן אנדערער פארשטייט זיך דער דער יא די קומעדיגע דורות. ס'איז א ס'איז א אונגארישע אידיש ס'איז אביסל שווער צו פארשטיין אבער פון דאס וועגן איז דאס אידיש שוין פארהאן ביי זיי אויך שרייבער וואס שרייבן אביסל א מער ליטערארישן אידיש זיי האבן א וואך א דוכט זיך א חודש זשורנאל וואס הייסט דער וועקער געווען איך ווייס נישט יא יא יא יא.
וואס איז גאנץ פיין. יא זיכער זיכער, זיי געבן, אגב ס'קומט ארויס איצטער, איך מיין אז דאס איז א פענאמען א אינטערעסאנטע ווייל ס'קומט ארויס איצטער צוליב פרנסה דאס הייסט צוליב געלט צוליב קאמערציאנעלע טעמים גיט מען ארויס איצטער א טאג צייטונג, זייער א שוואכער, דער ניווא איז זייער א שוואכע אבער ס'גייט ארויס אלע טאג אין בארא פארק אין כ'ווייס נישט וויפיל טויזענטער עקזעמפלארן, דאס הייסט אז דער עולם וויל עס, דער עולם וויל נייעס אויף אידיש, דאס הייסט, איך מיין אז ס'האט א גרויסער צוקונפט, אזוי ווי דער חרדישער עולם וואקסט, ווערט געטאפלט אלע צוואנציג יאר, דאס איז פשוט נישט צו גלייבן ווי גרייס וואקסן זיי, איז היינט איז פאראן פֿיר הונדערט טויזנט אין אמעריקע בערך, וועט זיין אין צוואנציג יאר ארום א האלבער מיליאן אדער עפעס מער פון דעם, וועלן זיי דארפן האבן טאג צייטונגען, און דארטן די אידישע קולטור וועט ווייטער לעבן, אבער ביי זיי, אנדערש ווי דער מאדערנער אידישער קולטור, איז די צוויישפראכיקייט געבליבן, די קולטור שפראך איז לשון קודש, ספרים אמת'ע גיט מען ארויס אויף לשון קודש, אפילו מענדלוגען צו די פובליקום איז אסאך מאל אויף לשון קודש, טיילמאל אויף אידיש, איז די צוויישפראכיקייט איז געבליבן, אבער די ראלע וואס אידיש האט געשפילט די לעצטע, איך ווייס, מען פלעגט זאגן א טויזנט יאר אידיש, איך ווייס, אפשר איז דאס אביסל, אפשר דארף מען זיין מער רעאליסטיש, איז דאס אכט הונדערט יאר אפשר? שפילט דאס ווייטער די זעלבע ראלע אין די טאג טעגליכע לעבן?
נו, אידיש האט דאך געמאכט אסאך ענדערונגען, אסאך מדריגות, ס'האט זיך פארשפרייט איבער דער וועלט, און ס'האט זיך אין אמעריקע געענדערט, און אבי דאס אידיש לעבט.
לאמיר זיין אביסל אפטימיסטיש אז כל זמן אידיש לעבט וועט זיין א קולטור אויף אידיש, און איך בין צופרידן וואס איר זייט א טייל פון דעם קיום פון אידיש מיט אייער פראגראם, ווייזט אויס אז ס'איז דא אן עולם, און ס'איז נישט קיין עולם פון סאטמארע מסתמא.
איך הער פון חרדים נישט ווייניג, איך הער פון וואס מ'ערלט מיר, אין פארשידענע ערטער ווי זאגט מיר א מענטש, איך האב א חבר אין בית שמש איך אליין הער זיך נישט צו האט מיר געזען דו ביסט פון קיין אידיש איך האב א חבר אין בית שמש פון ממש די חסידים און ער הערט זיך צו אלע וואך און איך הער אזעלכע זאכן איך האף איך מיין אז די בריק מוז מען שאפן איך זאג עס כסדר נאר רעדן איז גרינג אז מען דארף שאפן עפעס א געוויסע בריק צווישן די וואס נוצן אידיש טאג טעגליך, די די יענע חרדים, און מיטן אידישן קולטור וואס מען פלעגט און וואס איז היינט אויכעט ווערט היינט געשאפן. אברעמי שלום א קען מען געבן אפגעבן פֿינף מינוט אויפן שלום אפמאך צו מען דארף דאס? מיין איינדרוק איז אז נישט געווען קיין גרויסע מלחמות צווישן יו עי אי און ישראל אבער אפשר איז דאס נאר מיין מיינונג. יא, דער נאמען שלום אפמאך איז אביסל א מאדנע. עצם זאך פון נארמאליזאציע מיט אראבישע לענדער איז א זאך וואס אלע ישראלים, איך בין נישט קיין גרויסער אנגעהעריגער פון נתניהו, אינגאנצן נישט, און איך פארגין אויכעט נישט, לאמיר זאגן דעם אמת, איך זאג אייך אפן און קלאר, ס'איז נישט מיין ראדיא קאנאל, קען איך זאגן ווי איך מיין דעם אמת, איך פארגין אים נישט, אבער וואס זאל מען טון, אלע ישראלים האבן פון לאנג געוואלט,

און למשל אראביע סאודי די סאודי אראביע דאס איז די די חשובסטע איינע פון די חשובסטע אקופאנטן וואס איז געווען קעגן מדינת ישראל און די לעצטע יארן צוליב דעם קאנפליקט מיט איראן וואס מען ארבעט פשוט צוזאמען און זיי זענען די גרעסטע שונאים פון איראן און ישראל אויכעט איז דאס געווארן א א א מען קען זאגן א קאאפעראציע און דאס זיי זענען די וואס שטופן בחריין און די

א קלוגער איז ער יא, און ער איז גוט מיט די זאכן, עס איז נישט קיין שלום אפמאך, עס איז א נארמאליזאציע אפמאך, און דאס איז נישט קיין קליינע זאך, און נישט קיין נישט קיין גארנישט, בפרט דא מען קען זאגן ס'איז א אינטערעסאנטע זאך, די אינטערעסאנטסטע זאך איז אז מען האט אלעמאל געמיינט אז מען וועט מוזן דורכקומען מיט די פאלעסטינער פריער, דערפאר זענען די מער לינקע עלעמענטן אי ארון ארץ ישראל אי ארום דער וועלט,

דעם מזרח ברעג, און אן דעם וועט מען נישט דורכגיין ווייטער מיט די נארמאליזאציע וואס קען געבן אונז ווי מ'האט געזאגט אסאך גוטע קאנסעקווענצן. און יא, דאס האט זיך, ווי האט מען דאס, ס'איז אנגעקומען דורך דעם וואס ס'איז א מאדנע און א משוגענע, אביסל א משוגענע זאך, אבער דאס איז געווען אזוי אז זייער רעכטע עלעמענטן אין ישראל האבן גערעדט וועגן אנעקסירן דעם מזרח ברעג, אדער על כל פנים גרויסע טיילן דערפון. און אלע
אוי אוי מערב מערב פארשטייט זיך אנטשולדיגט אנטשולדיגט די מערב בריק פארשטייט זיך יא יא יהודה און שומרון ווי רופט עס די די אנדערע לאגער און די רעכטע לאגער דא און פארשטייט זיך זיי האבן גערעדט וועגן אנעקסירן איז דאס געווען א מאדנע זאך ווער האט גערעדט וועגן דעם נתניהו איז אלעמאל געווען קעגן די ליכוד איז געווען קעגן אלע זענען געווען קעגן ווייל מ'האט געמיינט אז מ'דארף כאטש מאכן אן איינדרוק אז מיר ווילן גיין אויף ווייטער פאר די שלום פארהאנדלונגען אזוי ווייטער און נישט פירן איינזייטיגע שריטן און אבער נתניהו אזוי ווי עס איז געווען באאיינפלוסט פון נפתלי בנט און אנדערע רעכטע פאליטיקאנטן האט ער געזאגט אדער דאס איז דער צוזאג מיר וועלן אנעקסירן, ס'איז געווען אזא קאמפיין וואס דערנאך האט ער געזאגט גוט ער וועט עס טון און אסאך האבן געמיינט אז ער בלאפט ווייל ער איז נישט קיין עקסטרעמיסט ער האט אסאך חסרונות אבער נישט דאס און ער מיינט נישט אז דאס וועט העלפן מדינת ישראל און ער האט מער געהאט פון די קאנסעקווענצן אזוי טענה'ט מען אבער די באדראונג דיס לשונק האט געהאלפן אויף דעם ער זאל געזאגט וואס איז דער אפמאך, ער זאגט גוט וויל איך נישט אנעקסירן. אפילו דאס זאגט ער נישט אזוי קלאר אבער ס'איז קלאר דאס איז געווען טייל פון די פארהאנדלונגען און איצט ערקענט באכרעין און די פאראיינגטע אראבישע עמירעטן זאגן מיר האבן עפעס א דערגרייכונג צו ווייזן אונזערע לעולם מיר האבן בארואיגט די ישראלים פון עפעס א נאך מער עקסטרעמע אקט. אי דאס איז דאס הייסט עס איז באקומען פאר גארנישט פאר סטראשונקעס באקומען מזומנע געלט בארע געלט אי דאס יא נישט קיין שלעכטער אויב מ איך מיין נישט אז ס'איז שלעכט פאר מדינת ישראל איך מיין נישט אז דאס וועט אויכעט די וואס מיינען אז ס'דא מיט וועמען און ווי אזוי צו גיין ווייטער מיט די פארהאנלונגען מיט די פאלעסטינער ווייל ס'איז אביסל געווארן די מצב איז זייער זייער פארפלאנטערט, איי די וואס מיינען אז ס'איז שייך אז דאס וועט שטערן, איך בין בכלל נישט זיכער, קען זיין עכט פארקערט, אגב, די פאלעסטינער מיינען אז דאס וואס מען האט זיי עפעס אמאל נישט צוגעזאגט נאר געמיינט אפשר, דאס איז דער אנהויב און מען דארף פאדערן מער, ווייל זיי פילן אין א פסיכאלאגיע וואס זיי האבן פארלוירן גאנץ גאנץ ארץ ישראל און גאנץ דאס איז אלץ באלאנגט זיי. ס'איז געקומען דורך כ'ווייס נישט וואס קלאניאליסטן פון אייראפע, איז במילא זיי מיינען אז מ'דארף מער און מער, און די ישראלים האבן עס שוין, פילן שוין, אקופאניע די מעינסטרים אז מ'האט שוין, מ'האט אייך שוין פארגעשלאגן גענוג, מער ווי גענוג, שוין, שווייגט שוין גענוג. איז דער ענין איז אויב זיי זענען פסיכאלאג, זיי מיינען, זיי זענען געווען אין די שטעלונג אז זיי קענען דערגרייכן איך ווייס נישט וויפיל, הונדערט פראצענט און מער, ממש אזוי הונדערט פראצענט און מער, און אפילו די רעכט אומקערן זיך, וואס דאס איז, לאזט אפ וואס איז אייער שטעלונג, ס'האט נישט צו טון, דאס וועט פשוט, ס'איז נישט רעאליסטיש, עס וועט פשוט קיינמאל נישט טרעפן, און אויב דאס וועט אפ, אויב זיי זאלן מיינען, אפשר, קען זיין אז זיי מיינען אז זיי קענען דערגרייכן עפעס, אז, אז, אז. אז זיי האבן נישט קיין, דאס קען אפילו שטופן אפילו אין דער ריכטיגער וועג, דאס איז נישט אפגעפרעגט, ווייל מען האט נישט געמאכט דאך גארנישט קעגן די פאלעסטינער דירעקט, מען האט פשוט די אליאנץ צווישן די אראבישע, די קאאפעראציע און צווישן די אראבישע מדינות איז געווארן אביסל שוואכער מיט די פאלעסטינער, אבער איך בין נישט זיכער אז ס'וועט שטערן אויף גארנישט.
יא נו ווער ווייס עס קען זיין אז די פאלעסטינער וועלן זיך ארומטראכטן און זען אז זיי קענען נישט אייביג אויסהאלטן אזוי און פריער אדער שפעטער וועלן זיי מוזן מאכן א קאמפראמיס ווייל די אראבישע וועלט איז שוין נישט עס שטיצט זיי נישט מער הונדערט פראצענט.
איך מיין ס'איז אויך דא א סטראטעגישער עלעמענט, מ'קען שוין פליען איבער סאודי אראביע אויפן וועג קיין באכרעין און די פאראייניגטע אראבישע עמיראטן, דאס איז א און. ממש א טריט, איין טריט פארדעם וואס מען וועט מאכן דער זעלבער אפמאך מיט די אראביש סאודיע גופא, זיי שטייען אונטער דעם, זיי האבן דאס פארארדענט. זיי האבן עס דאס ווירא פון דעם מוכאמעד בן סאלמאן, דער דארטן דער פרינץ, ער פירט דארטן דער געשעפט, ער איז דער וואס שטייט אונטער דעם, דאס איז הונדערט פראצענט, דאס הייסט זיי האבן דאס, זיי זענען ממש כמעט אונטערטעניגע מדינות פון סאודי אראביע, דאס איז דאס איז דער קומעדיגער שטאם, וואס וועלן זיי פאדערן צוליב דעם ווייס איך נישט, אבער איצטער איז דאס דער קומעדיגע זאך אויף דער אגענדע, דערווייל ער וועט זיך איראן אביסל דערשרעקן וואס ישראל קען אפשר האבן באזעס גלייך ביי זייער גרעניץ ווייל ס'איז דאך זיי זענען דאך שכנים מיט מיט באכרעין און די עמיראטן נו ווער קען וויסן אבער דערווייל שאדט עס נישט.

יא, און זאל זיין שלום, און זאל זיין שלום אויף אונז אלע זינדיגער איילת. א פארגעניגן און א כבוד מיט אייך צו שמועסן. זייט געזונט. א גרויסן דאנק, יישר כח, אברעמי און שלום. א גרויסן דאנק אייך. זייט אלע געזונט, א גוט געבענטשט יאר.

נאכאמאל, קומט אריין אין שעריל ענס פאדערהעם סירקל אין טשעסטנאט היל, טעלעפאן, זעקס איינס זיבן פיר זעקס נײַן נײַן צוויי פֿיר איינס. שערים פתחו לו. שלום עליכם, דיס איז דזשעימי חיימי עלמען. און דיס איז עלי לעיזער באטאליאן. און מיר זענען די צוויי משוגעים.

מיר זאלן אלע אינעם קומענדיגן יאר טאקע האבן א זיס, און, צום סאמע וויכטיגסטן, געזונט און אויסוואקצינירט יאר. איינער פון די גרעסטע אויפטוען ביי דער אידיש ליגע אין די לעצטע עטליכע יאר איז געווען דאס ארויסגעבן דאס ארומנעמיק ענגליש-אידיש ווערטערבוך, אזאנס וואס האט קיינמאל פריער נישט עקזיסטירט אויף דער אידישער גאס,

אז נאך א געוואלדיגער אפטי איז אונזער אנליין ווערטער בוך, יא! מיר האבן גענעמען דאס בוך און עס אריינגעפלאסן אין די ווירטועלע רערן פון דער אינטערנעץ! יעדער איינער וואס נוצט דאס ווערטער בוך האט צו דער האנט, ווי ער צי זי זאל זיך נישט געפינען, דאס ווארט וואס מען זוכט. א נס! מען קען זוכן אויף ענגליש, מען קען זוכן אויף אידיש, מען קען זוכן מיט אידישע אותיות, און מען קען אפילו זוכן אין טראנסליטעראציע, ממש א ווינדער! טאמער האט איר זיך נאכנישט פארשריבן און איר ווילט זעהן מיט וואס מען עסט עס, אדער אויף אייער קאמפיוטער אדער אויף אייער צעלקע צי מאבילקע, גייט אויף

מנוחה, נחת פון קינדער און קינדסקינדער, שלום אויף דער וועלט און אונז אלעמען, א גוט געבענטשט יאר. זייט מיר געזונט און שטארק. טייערע צוהערערס פון אידיש קול דא רעדט חיים וואלף, איך בין דער עקזעקוטיוו דירעקטאר פון ציקא צענטראל אידיש ביכער צענטער אין לאנג איילענד סיטי ניו יארק און איך בין אויך דער שותפות פרעזידענט פון די היברו אקטארס פאראיין, היינט איז עס די HAF, Hebrew Actors Foundation, פאנדאציע, און איך בין אזוי אויכעט א אידישע אקטיאר און א זינגער, און איך וויל אייך אלע ווינטשען א גוט געזונט געבענטשט יאר היי-יאר איז זיבן און פֿופֿציק אין אַכציק תשפ א, און איך איך האף עס וועט זיין ווייניגער מגיפה און מער געזונט, איך וויל אויכעט ווינטשן מר. דוד לאנגע יארן צו גיין ווייטער מיט זיין שעפערישקייט און זיין איבערגעגעבנקייט און זיין טעטיגקייט לטובת אידיש, ווייל ווער וואלט זיך פארגעשטעלט מיט מער ווי קנאפע מסתם איז עס צוואַנציק יאר ווי ער פירט אן מיט אזא מין פראגראם וואס איז אזא ס'איז א פרייד זיך צוצוהערן צו צו עכטיג און פרעכטיג אידיש שפראך און אידיש רעד וואס געפינט זיך אויפן אינטערנעץ און פאר מיר איז עס אלעמאל א א גרויס ס'איז א גרויס פארגעניגען ווען איך הער זיך צו צו עס סאו וועגן די ארבעט וואס איך פיר אן מיט סיקא איז עס, מיר האבן א קאלענדאר דארטן וואס ווייזט פון אלע אונזערע אונטערנעמונגען און אלע אנדערע אונטערנעמונגען פון אידישע ארגאניזאציעס און ביכער וואס ווערן ערשינען און פראגראמען און לערנען זיך, סאו געב א קוק אויף אונזער פעיסבוק קאנטע אויב איר האט אמאל א געלעגנהייט, און זעהן וואס קומט פאר דארטן און מיט די היברו אקטערס פאונדאציע איז פירן מיר דארטן אן ארבעט וואס איז געווידמעט אונזער בנין און אויף ניי בויען א ניי טעאטער דארטן און א ניי אידיש מוזיי געווידמעט די אידיש טעאטער וואס איז אמאל געווען אזוי פארשפרייט אויף דער סעקאנד עוועניו אין ניו יארק. סאו אויב ער האט א געלעגנהייט געב א קוק אויף אונזער וועבזייטל היברו אקטערס פאונדעישאן דאט ארג און אויכעט אויף אונזער פעיסבוק וועבזייטל סיקא בוקס דאט ארג און איר וועט זיך דערוויסן וועגן אונזערע אקטיוויטעטן אונזער ביכער און אונזער פראיעקטן אויכעט, וואס איז אזוי ווי מאיר דוד לטובת אידיש איז א גוט געזונט געבענטשט יאר אייך אלן. חיים וואלף.
טייערע ליבהאבערס פון דער אידישער שפראך און קולטור.

פאר אייך, פאר אייערע נאענטע, און פאר אלע מענטשן אויף דער וועלט. איך בין זייער שטאלץ צו זיין איינע פון די שטיצער פון דער פראגראם אידיש קול, און איך האף אז איר וועט אויך ווערן שטיצערס פון אזא וויכטיגער און מערקווירדיגער פראגראם. איך מיין אז ס'איז אויך א גוטע געלעגנהייט פאר מיר אייך צו פארבעטן צו אונזער אידיש קלאסן, וואס איז די גרעסטע פראגראם פון אידישע קלאסן

דאס יאר האט טאקע געוויזען אז מיר זענען געווארען אסאך אסאך נאענטער, איז אלדאס גוטס, בלייבט מיר געזונט און שטארק. טייערע ראדיא צוהערערס, דאס רעדט צו אייך דוד בראון מיט פרייד וואס מיר האבן ווידער א געלעגנהייט זיך צו באגריסן לכבוד יום טוב לכבוד דעם נייעם יאר, אט איצטער באגריסן מיר דאס יאר תשפ א, איך ווינטש אייך אלעמען א גוט געזונט יאר, א כסיווע ואכסימא טובה, און אלדאס גוטס, און דער עיקר געזונט. איך וויל דערמאנען צום גוטן אונזער טייערן חבר מאיר וואס פירט אן מיט דער פראגראם און וואס איז דער וויזיאנער הינטער איר, איך וויל אים ווינטשן אל דאס גוטס אויף שטענדיג, דער עיקר דאס יאר, אבער טאקע אויף שטענדיג, און אים אפדאנקען אין אונזער אלעמענס נאמען וואס ער האט אוועקגעשטעלט פאר דער וועלט אזא מין פיינע פראגראם איך הער באריכטן פון מענטשן שוין איבער דער גאנצער וועלט, ניט נאר די באסטאנער, די אמאליגע באסטאנער וואס פלעגן זיך צוהערן, אז דאס איז געווען נאר א לאקאלע פראגראם, נאר איבער דער וועלט הערט מען דאס אידישע קול, און דאס איז א דאנק מאיר'ס וויזיע און ענערגיע און איבערגעגעבנקייט. לאמיך אייך נאר געבן א משל, איך האב געלערנט אינטענסיוו דעם זומער אין דער זומער פראגראם פון ייווא, און עס קומט אריין צו מיר אין קלאס, פארשטייט זיך אין קלאס העץ אלס דורך דער אינטערנעץ, מען איז נישט געווען צוזאמען צוליב דער מגיפה, קומט אריין א תלמיד וואס ער איז מיר ניט געווען באקאנט פריער, און ער דערציילט מיר אז מיין קול קלינגט אים עפעס באקאנט און ער ווייסט ניט פארוואס, און שפעטער האט זיך ארויסגעוויזן דאס איז ווייל ער אסאציאירט מיין קול מיט יידיש און מיטן יידישן קול מיט דער ראדיא פראגראם, און ער אליין הערט די פראגראם שוין א היפש ביסל צייט אבער אפילו ניט אין באסטאן ער הערט עס דורך דער וועלט, איז א דאנק מאיר פאר דיין מי פאר אונזער אלעמענס וועגן און לאמיר זיך אלע אויסבעטן א גוט און א געזונט יאר. א דאנק.
טייערע צוהערערס צום אידישן קול, דא רעדט צו אייך שלום בענפעלד. איך האב געהאט דעם כבוד צו זיין אן אפטער שותף מיט מאיר דוד אין די פראגראמען און אינטערוויוען אויף אט דער אוניקאלער אידיש טראנסמיסיע

אויף הארבער גאס אין ברוקלין באגריסן צום נייעם יאר די אלע צוהערער פון דער ראדיא פראגראם דאס אידישע קול. איר זאלט וויסן זיין אז די בוטשערי יאטקע פארמאגט דעם בעסטן אויסוואל פון כשר'ן פלייש מיט א הכשר פון הרב מרדכי טווערסקי. נישט נאר פלייש נאר אלערליי מינים עסנווארג געפינט מען אין דער בוטשערי, דארט קענט איר געפינען אלץ וואס איר דארפט פאר אייער סוכות סעודה צו גוטע פרייזן.

און מען קען אויך צוגעבן, נאכן פאסטן זאלט איר עסן געזונטערהייט, מיט געשמאקע, פרישע און כשר'ע פראדוקטן פון דער בוטשערי יאטקע און עסנווארג געשעפט אין ברוקליין. טייערע צוהערער, גוט יום טוב!

איז אויך ווי א צייטווייליגע סוכה און עס ליינט זיך ניט איינצורייסן וועלטן און געדענקן אז וואס מיר האבן איינגעזאמלט איז מיט גאטס הילף דורך דעם סכך פון די סוכה דארפן מיר קענען דורכקוקן צו די שטערן צו וויסן און געדענקן

וואו נאר מיר זעען, און מיטן לעצטן גראשן האבן מיר געקויפט די פרוכט פון אונזער הייליגע לאנד, אונזערע חכמים זאגן אז דער אתרוג האט די פארעם פון א הארץ, דער אתרוג איז געגליכן צו א הארץ, צום מענטשנ'ס הארץ, און דער לולב

די ימים טובים פון חודש תשרי ווערן אויסגעשלאסן מיטן פרייליכן יום טוב שמחת תורה, דער טאג ווען מען ענדיגט לייענען די תורה און מען הויבט ווידער אן פון בראשית. שמחת תורה קומט באלד נאכן לאנגן יום טוב סוכות און שמיני עצרת,

הייבט מען אן פון דאס ניי, מען רעכנט אז דער יום טוב שמחת תורה האט געהאט זיין אנהייב מיט ארום טויזנט פֿינף הונדערט יאר צוריק, די צייט ווען דער יום טוב האט זיך אויך אריבערגעטראגן פון בבל צו די אייראפעאישע לענדער, פראנקרייך, דייטשלאנד, און דערנאך אויך קיין ליטע, פאלן און רוסלאנד און אין אלע אנדערע אידישע קהילות. שמחת תורה איז אויך גערופן געווארן יום הברכה ווייל אין דעם טאג לייענט מען די סדרה וזאת הברכה די פרשה מיט ברכות וואס משה רבינו האט געבענטשט די אידן, בדרך כלל איז צו זען אז דער יום טוב ווי מיר פייערן אים האט זיך כסדר אנטוויקלט

דאס אויפרופן אלע אידן צו דער תורה, אויפרופן אלע קינדער צו דער תורה, און דאס איינפירן דעם מנהג פון חתן תורה פארן ענדיגן, פארן מסיים זיין צו לערנען די תורה, און חתן בראשית פארן אנהייבן פון בראשית, אזוי ארום אז מיר אידן ענדיגן קיינמאל ניט לערנען די תורה, אזוי ווי א רינג, א טבעת קידושים, רונד און רונד, ארום און ארום,

מיין סוכה איז ניט דער פאנטאסטיש-אריענטאליש צויבערלעכער סוכה פון אן אראבישן שעך אדער פענטהויז פון אן אמעריקאנער מיליאנער ערגעץ אויף פארק עוועניו, און איך דארף דעריבער זיך צופיל ניט צערעמאניען אריבערצוטרעטן די שוועל פון מיין סוכה. פארקערט.

אבער ניט אלעמאל האט עס אונז געהאלפן און מיר האבן ווידער געדארפט העלעכן, אבער די סוכה האבן מיר ניט פארגעסן מיטצונעמען, זע נאר ווי איך האב זיך פאררעדט און איך האב גאר פארגעסן אז מען דארף געבן כיבוד, אט האט איר עס, איך איך האב ליב סקאטש, דאס דערמאנט מיר אז היינטיגע צייטן דארף מען טרינקן אביסעלע דעם ביטערן טראפן

דוד סוכה פאלט ביים פאלן, פע אידן איר קענט דאך גארניט טרינקן, ניט די סוכה האלט ביים פאלן, נאר איר פאלט פון די פיס, אסאך פון אונזערע שונאים האבן אונז געוואלט אויסרייסן מיטן ווארצל, עוקר מן השורש זיין מיט אונזער סוכה אינאיינעם, אבער איר זעט דאך מיר זיינען נאך דא, און אונזער סוכה שטייט פעסט, נו אנו, הויבט נאר אויף די אויגן ארויף, צו קוקן דורכן סכך ווי שיין די שטערן לויכטן, און דער מגן דוד, דוד שטערן, שיינט ארויס פון איבער אלע שטערן, וואס זאגט איר, די ערד באלאנגט צו די גוים און מיר קוויקן זיך מיטן הימל? זייט איר דאך טאקע אריינגעפאלן ווי א יוון אין סוכה, ווארט אויס, ווארט אויס, ביים פרידנס טיש, ווען פעלקער וועלן זיך אוועקזעצן מאכן די וועלט חלוקה, וועלן מיר זיך אליין נעמען אונזער חלק פאר אונזער אייגענער סוכה,

הסוכה לאה קליינע, מיט ברעטעלעך געמיינע, האָב איך מיט צרות געמאַכט, געדעקט דעם דאַך מיט אַ ביסעלע סכך, זיץ איך מיר סוכּות בײַ נאַכט, די ווינטן די קאַלטע, זיי בלאָזן דורך די שפּאַלטן, דאָס ליכטעלעך לעשן זיך אויס, עס איז מיר אַ חידוש, איך מאַך זיך מיר קידוש,

און האָב ניט קײן צאַר, דער װינט װעט ניט טאָן אונדז קײן באַנג, ניט זעלטן װאָס קומען די װינטן װאָס ברומען, אונדזער סוכּהלע שטײט שױן גאַנץ לאַנג. און װוּ האָט איר דאָס געלערנט?

געזונגן סוכות און די ווייבער זענען ארומגעלאפן און דערלאנגט דעם עסן און געגרייט צום טיש ווייל ווייבער דארפן ניט, ס'איז א מנהג נאר פאר די מענער צו זיצן אין סוכה. און זיי פלעגן נישט אריינגיין? זיי פלעגן אריינגיין, דערלאנגן און ווייטער דערלאנגן און אראפנעמען פון טיש, אבער ניט עסן דארט, אבער ניט עסן אין סוכה, נאר די מענער. און די מענער זענען געשלאפן אין סוכה צו ניט? אנדערע מענער זענען געשלאפן אין סוכה, איך דענק אז

און מיר קינדער פלעגן לויפן צום וואסער און ברענגן די סכך, און זען אויב מען קען אויסציילן די שטערן פון דער סוכה. יא. איז פארוואס האט בן געלן געשריבן אז זיין ווייב טאר נישט גיין אין סוכה? דאס איז נישט ריכטיג. נאר ס'איז נישט געשריבן געווארן, אבער ס'איז געווען א מנהג אז די סוכה איז נאר פאר די מענער, און די ווייבער דארפן דערלאנגן צום עסן צום טיש. אבער איצטער איצט איצטער גאט צו דאנקען. און איר האט מקנא געווען דאס בודער? יא איך האב מקנא געווען מיין ברודער ער איז געווען פֿינף יאר אינגער פאר מיר איך בין סתם געווען א יאר צען צוועלף איז ער נאר געווען א פֿינף זעקס זאגט ער זיצן לעבן מיין טאטן און מיר פלעגן לויפן און די מאמע מיט די בובן פלעגן לויפן און איך פלעג זיי נאכלויפן מיט א טעלער מיט פרוכט מיט אלזא לאנג פאר די סוכה.
נישט יושר'דיג. נישט יושר'דיג. און וועגן דעם ניגון, דאס האט דער עמיצער געשריבן, ער ווייסט?
איך ווייס אז, מען דארף אויסגעפינען ווער ס'האט עס געשריבן, מי האט דאס אויסגעפינען. א סוכה'לע א קליינע, מיט בלעטעלעך געמיינע, האב איך מיט צרות געמאכט. געדענק דעם נאך מיט אביסעלע סכך, קוק ווי ס'מסוכות ביינאכט. די ווינטן די קאלטע, זיי בלאזן דורך די שפאלטן, די ליכטעלעך לעשן זיך אויס, עס איז מיר קיין חידוש, איך מאך זיך מיר קידוש, די ליכטעלעך ברענען זיך אויס. כ'ווייס נישט ווער ס'האט געשריבן, אפשר פרעה, אבער כ'ווייס נישט. דעם ערשטן געריכט, מיט א בלאסן געזיכט, וואס מיין ווייבעלע טראגט מיר אריין,